Gitye ka pango ngom i i Acoli, ngom mukene gitye ka pangone apanga, ngom mukene dong guwilo awila pi gwoko dyengigi. Pe tyen lokke ni balalu peke ki ngom i Western Uganda. Ngom dit dit mo i Western Uganda.

ma pe larre, wek awacci the whole of western Uganda, ngom dit ma pe larre. An a making a serious tour of western Uganda, kadi bed ni pe ao kabedo weng, mutoka wa ni ringo, ringo mo ma pe larre, wawoto across. districts me Western Uganda, gin ma wa oneno, gin ma wa oneno mitte ni omyero an adok i Western Uganda ki lamak vidio, dano ma bibayo drone malo. Ka drone o wa i polo o omak western Uganda ki malo ka wek wabin wanyuti bot lutino acoliwa ma komgi wac, ka wek wabin wanyuti ngom i Ankole, ka wek wabin wanyuti tic matek. ma kitye ka tinone i Ankole ka wek wabinyuti gedo ma kigedo i Ankole. Ci inongo ni wan watye ka cato ngomwa, first of all, watye ka cato ngom i wel ma peke, ngom gang ajii, ngom eka acel, iwilo i wel me milion miya acel. Meno nongo ngom me caro. Ngom eka acel gang aji kicato milion miya acel. Mono ngom me caro. Ento ngom me caro i Iaculi kany kicato alip miya aryo. Licani milion miya acel eka acel, ki waci ni ka imito wille wil ka idegi bedi ngom milion miya acel eka acel. Gang ajoni ki kany gire in iromo ngungo ni wutim, ento enoni wel gang ajoni. 100 milion eka acel. Botwa kany in itye ka cato eka acel, alip miya aryo, alip miya adek, alip miya angwen. Ka dong icato ma dong iwakke bene ni icato maber tutwal dong ijenye ni icato ngom tutwal nongo icato 500,000 dong ijenye ni icato ngom iwille atek ma pe laro bene icito i centa ijenye. Gangaji. ngom wel eka acel milion miya acel. Meno aye level ma gin gi valuing ki ngom gi kwede. Ma nyuto ka dong ngom eka acel is one hundred million ma nyuto ni ngom eka apar tye ciling adi bot joni kuca. Gin mukene ma an aneno i Ankole nyo i western Uganda ene ni their people are so hard working wac kom peke kuca pe tye ngom mo ma tye free. Joni komgi pe wac, joni lutic matek. Ngom gaa joni kipito iye yen-nu weng, yen ma kipito apita leave alone yen man en ma ni otwi Lubanga aye yen ma Lubanga aye gwok otiyo iye ci otwi-ni never. Pa joni cere ki cere joni opito yen wa i wi got. Wa i wi godi, i jang godi weng, yen ma kipito apita. Ganga jo-ni leng iye wa ki ngeye, piny tye evergreen. Kipito apita, ka inongo ngoma jo-ni pe tye free, space mo ma gubwoto peke, ngoma jo-ni tye kuman. Yen kipito woko, Area ma kipito iye yen apita tye. Area ma kipito labolo iye labolo ma piny omane ni wai green labolo green leaves aya inongo area ma kipito iye cam apura. Cam apura man en me anyogi, gwanna nongo dok muranga bene kitongo iye. Gwanna ma kipito anyogi i kine ka odongo oolo akita mono dok kitongo muranga ki tere. Mono aye ganga joni. Pe tye ngom mo ma tye free. Piny tye green, so green. Mapat ki eno gang pa joni inongo kofi onyo mwanyi, mwanyi ma luloka nyo waganda jenye kede i Kampala i central-li. Mwanyi dong oa ki i Kampala

Mwanye ki pito cege ka cega ki piny tye ka bino abina. Jami mapol ma an aneno kunu, wit yen mapadi padi, pe aneno dwol dyang. kun ajoni ki waci ni gine lulek dyang matek loyo, gwok nen calo kiwoto kweda ka kama dyang pe, ento ineno cere ki cere, ineno kita yen ma kipito omane kwede i gang ajoni. Jo ca pe nino, gimato kongo matek. tek, ento gimato kongo nongo gua ki i poto, kwar piny kong gipuk gicito i poto. Ka gutyeko dogi, gutyeko pugi, gutyeko timo ngo, gutyeko ngolo pot labologi, gutyeko ngo, ka dong gicako mat after lunch. Joni lutic matek, wac kom pe kunu, gang. Cinge aye yubo kicok mere bulu wa bulli kicok gi ki northern Uganda Acholi sub region kicok bulli wa kiting gi gu it bac kicwal gi gang ajii guci nen kit ajii opito ki cam. Yam awinyo kiwaco ni lobo Acholi is a food basket pa Africa, ento cam, cam ki kwayi pur ma kipuro i Ankole jo-ni ogoyowa out, jo-ni onokki wan out, pe wao wa i nucugi.

Megwa me lobo Acholi pe o, pe o wanucu jo calo tic. Amito do akelli gin mo ma ocoking an loko, ene ni ot lum mo keken peke i Ankole. Ot lum peke i Western Uganda, ot lum pe. Ka tye ci tye i area ma pe kicwalo wa iye. Ento ka area ma wawoto iye pe tye ot lum mo kunu, kadi nyig acel pe aneno. Jo ca ogero bati, matangula ki ngo. Dok bene joni bene ginyero luwodigi Ka ngat oguro wi ode ki bati matar kerker-ni, jone dok luwodi ginyero ni, 'Aa, e dano tye ka guro wi otgi ki matangula, in icito ikel me lamako cene, wu, iloko gangi odoko ka mako cene, ka bito cene, nongo pien ni wi otte tye bati matar. Aneno gangaji. Ci wiya oloyo balle. Joni pe tye ka leko dyang gang wa kany ni gipeke ki ngom. Joni guketo ngomgi weng into good use. Man nenona macalo latin Acholi pe macalo la NRM member me party member me party NRM pe calo larwec pa party nenona calo latin Acholi joni ginongo ni gwoko dyang i compound gi gwoko dyang i ngom gi gengo gi. ki development me roco paco gi obed paco ma ngato mo peke kwede i Africa. Gang a jo ni ber iye wa ki ngeye. Pe i nen mulalo mo kany i ca jo ni poro deng, jo ni olony iye wa ki ngeye, jo ni gangi gi beco, jo ni opuru pur, jo ni gitye ki macineries weng ma konyogi kit me dongo lobogi amito awacci ni pe ibineno ot lum i Ankole jo ca olony jo ca tiyo matek wan ki kany watamo ni cente kipoko apoka bot joni doggola ki doggola joni kara lutic matek pigi kengi. Joni gigamo lon ki bot gamente, gigedo ki gedo, gigamo lon, gipuro ki pur. Joni olony iye wa ki nge. Joni pe bedo abeda keken kita wan kany wangeyo mato kongo keken tic peke-ni, joni tye bici twenty four seven, ankole tye bici. Tyen lok muweko jo-ni bino ka leko dyangi wa gang wa kany, jo-ni dong pe gimito ni gang gi ma gin dong giyubo ko gang tye maleng mada, gipito yen oromo cere ko weng cere ki cere, gipito mwanyi coffee development manyen i paco, gipito labolo, gipito kwai wit cam mapadi padi, jo-ni dong pe miti dyangi en ma gin gileko dyangi lumuko as in

Pe tye tok ot pa ngat mo i Ankole ma tok otte bedo ki lum ma lumme pe kipuro. Pe tye tok ot mo ma odin ma tye ki lum. Pe tye teng gang mo kadi ngat a tye ki ngom eka acel keken opito yen, opito fruits, opito mwanyi, opito ngo, nyanya tye ki tungu. Piny weng tye green.

Dong pre-planting ma an atye ka lego ni wadonyo iye, pien gin ma dong aniang maber loyo ni gin ma obigwoko ngomwa weko ngat odong pe obidugo ki dyang iye ka ce kikwanyogi diki ma ca after fourteen days. Gin ma obigwoko ngomwa weko ngat mo dong pe bidugo ki dyangnge mo i ngomwa nongo wan o-engage i ngom woko. properly nongo wan wa making proper use of ngom wa nongo wan wa cako pito kwayi yen ki kwayi cam mapadi padi ma gang wa weng nongo ocule oliking ma kakato pa lee kakato pa dyang peke ci wa gwoko ngom mo lubanga omiti wu gum pe i penya lokum seedlings pien an ikoma atye ka tute me nongo seedlings adonyo kany. pa ano, adonyo kany pa ano. Ka jo mo tye ma gin waco ni gitye ki seedlings ma giromo konyo an wek a connecting dano ki gam, wun lutinowa ma tye i Ulaya, ka wutwero konyowa ki lim ma wawilo ki seedlings, an dong koma tye gang. Tree planting. is a must for wan Acholi, that is one way ma watwero bene gwoko ki ngom wa tek ka wan waketo ngom wa into proper use ma pe wamiyo room mo me leko dyang wagwoko ngom mo pien kace gang wu kwica opong ki coffee keken Coffee, Ka gangwu kwica opong ki nyanya ma wun wupito olworo pinyo, ka gangwu kwica opong ki anyogi, opong ki mucele, ka gangwu kwica opong ki soya beans ki muranga mukene, ka gangwu kwica opong ki pul, gangwu kwica opong ki kodi kwayi cam mapadi padi, gangwu kwica opong ki yen as in forest after forest, ci pingo? In dok ibino ki dyengini ka lekone wa gangwa, ma nyuto ni wan gangwa pe watye ka gwokone maber. Oweko dano otamo ni gin pe gibal environment-gi, gibin gibal environment-wa. So, watiyo ki opportunity eni ma ladit lobo owaco ni in fourteen days time pe imito neno balali lobo acoli-ni, kono owaco pi yenyo kwir